Паян партизана ҫакатпӑр, йӑлт тухӑр юрамасть ҫулма. Ялварне кашта тӑваҫҫӗ. Ирӗксӗрех колхозниксем сайра пулин те пуркалаҫҫӗ, пуҫтарнаҫҫӗ пусчиксе. Тепри пыни те май килсессӗн хуллен-хуллен шӑвать килни. Епле пӑхса тӑрас тӳлет, тен, ҫак ич хамӑр ялсенех. Нимӗҫӗсем вара нумайӑн. Ҫӗр ҫын ытла салтакӗсем, офицерсем мӗнле уявӑн тапат пулӗ хальччӗр-и вӗсен? Пӗр вунӑ юлан ут тӑратнӑ йӗри-тавра каҫ тапатне, хӗҫӗсене вӗсем кӑларнӑ ташлаттараҫҫӗ утсене. Мӗнле уяв? Анчах уяв-ши? Ҫук-ҫук, Хӑрав кашни куҫра. Хӗлхем сӳнмен вӗсем туяҫҫӗ, вӑл хӑвӑртлать ҫын пушара. Килсе килеҫҫӗ терӗҫ пурте, пӑхса тинкерчӗҫ пӗррене. Ах, Турӑ, хӗрача-ҫке кур, тет пӗр карчӑк хӑйӗн кӳршине. Декабрин утра хӗвелӗ ҫунат пек уйрӑмах тасан. Шӑлхапалам кӑна тӗреклӗ, пусса пырать хӗр партизан. Ах, Таня, Таня, епле хӳхӗм, пур ҫут тӗнче те ҫак самант. Ҫӗршывӑм, парӑна эс тӳсӗм, чунне ачашлӑх ан амант. Чӑн вырӑс, чӑнлӑскер Татьяна хӑй те пӗлмесӗр мӗншӗнне Раҫҫей хӗлне пит кӑмӑлланӑ, ун вырӑслать илемне. Ку пӗлнӗ, пӗлнӗ мӗншӗнне те, юратнӑ пур чунтан-вартан, юрне те, сивӗ хӗвелне те. Юратнӑ вӑл Ытарайман. Пӑхса тӑран ял-йыш хумханчӗ. Хӗре кӗртеҫҫӗ варрине. Пуҫне ҫӳле йӑтса ҫывхарчӗ хӑюллӑн вӑл кашта умне. Ӳкеҫҫӗ кайлӑ ҫилӳ хунӑ. Кашта ҫинчен анать йӑлмак. Хӗре тӑратрӗҫ. Сивӗ ункӑ мӑйне тӑхӑнтараҫҫӗ ак. Палач канра туртмашкӑн хатӗр, анчах тӑхтарӗ комендант. Кашта тавра чупкалать пӗр фотограф, Таня кӑшкӑрать. Юлташсем, мӗскер хавассӑр пӑхатӑр пит хӑюллӑрах, кӗрешӗр, ҫапӑҫӑр, ҫунтарӑр фашистсене йӗри-тавра! Пӗр нимӗҫ Таньӑна хӑмсарчӗ, анчах ӑна тӗртсе ярса ҫапла хӗр хыттӑн янратарчӗ. Мӗн пури илтрӗҫ ҫав сассан. Вилӗмешкӗн эпӗ хӑрамастӑп, хам халӑхшӑн вилни телей. Калаҫ кӗтсе аппарат пулас та комендантне куҫма пӗлет. Часрах, тет комендант васкатрӗ сӑнӳкерен офицера. Вӑл ҫаврӑнчӗ те хӗр каларӗ нимӗҫ ҫыннисене вара. Эсир мана халех ҫакатӑр, анчах та эп пӗчченшӗн мар, Пурне те курӑпӑр ҫакаймӑр час килӗ пирӗн аслӑ ҫар. Ҫӗршыв йӑлтах тапраннӑ чухлӑр, эй салтаксем, ӳкӗнмелле ан пултӑрччӗ каян юлӑр куҫсамӑр пирӗн еннелле. Ан вӑрҫӑр, парӑнӑр пӑрахӑр пӑшалӑра часрах халей. Пирте вӑл тӗрӗслӗх ӑнланӑр, эпир, эпир ҫӗнтермелле. Садӑран этем ӗречӗ, асаплӑ вырӑс ҫыннисем хуллен ӗсӗклесе йӗреҫҫӗ, куҫҫулӗнчен те шикленсе. Палачка туртрӗ, парӑнтарчӗ, анчах тепре чӗвен тӑрса икаллипе хӗртӑрмакланчӗ. Пушатрӗ ячӗ кӑшкӑрса. «Сыв пулӑр, юлташсем! Кӗрешӗр! Ан манӑр парти пирӗнпе! Ӗненӗр!» Лешӗ кӗмсӗр-кӗмсӗр йӑванҫӑ нимӗҫ тапнипе юр кӑчӑртатрӗ те лӑпланчӗ. «Ах!» терӗ халӑх тӑвӑнса. Пӗри шари ҫухӑрса ячӗ, вӑрманалла кустарчӗ сас.